Salowmaleýkim, bu günki çykyşym Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Wladimirowiç Putine ýüzlenýän, eger mümkin bolsa şu wideony görüň, ondan soň dogry netije çykaryp kömegiňizi etmegiňizi haýyşt edýän. Siziň kömegiňize şu wagt mätäç bolup otyrys. Wladimir Wladimirowiç Putin şu wagt Türkmenistan diktator režimi, Türkmenistanyň hökümedi, Türkmenistanyň organ işgärleri, ýagny Turkiýadan Türkmensk konsulyna aýdyp goýlupdyr, ýagny şo taý barsam şo taýdan alyp gitjeklerini ýa bolmasa bärden deport etdirip gruzowoý samolýotlaryň üsti bilen alyp gitjeklerini eýýäm habar geldi, ýagny Türkmenistandaky ejem kakamy alyp gidip, Hytaýyň polisiýalary Aşgabatdaky polisiýalary ejem kakama ýüzlenipdirler, ýagny ogluň yzygiderli wideo çekmese, yzygiderli nägilini dowamstwosny kamerada aýtmasa, biz gysga wagtyň içinde ogluňy getireris, öz maşgalaňyza gowşurarys diýipdir. Eger yzygiderli wideo çekip, yzygiderli dowamstwosny aýdyp dursa, gowşamasa, do konca gitse, onda biz ony getireris gysga wagtyň içinde, gönem owadan epi türmeden çykararys diýipdirler. Şonuň üçin Wladimir Wladimirowiç Putin size haýyşt edip ýüzlenýän, meni Karaçaýewsk şäherinde meniň maşgalam okaýar, meň dokuz aýlyk oglum bar, şol maşgalamy Prawozaşitnikligiň edarasyna, ýagny Politubiežstwo alyp, şo maşgalamy registrasiýa etmek isleýän, ýagny Türkmenistanyň hökümeti güýji, diktator režimi maşgalamy alyp gidip bilmez ýalak, Ýagny, olary alyp gidip, azar bermez ýala. Şonuň üçin, mümkinçilik bolsa, meni maşgalama gowuşdyryň, bizi Politubestwo edarasyna registrasiýa etmäge mümkinçilik dörediň. Men Pogranoslujba, aeroportdaky, Moskowsk oblastda, Polisiýa slujba, polisiýa ýüzlendim. Olar polisiýa ýagny aýtdy, Bir aýda iki gezek gruzowoý samolýotlar ýöräp dur, şoňa salyp alyp gitjeklerini aýtdy. Pogrannslujba aýtdy, ýagny seni Türkmenistanyň raýaty deport edip Türkmenistana ugratjaklygyny aýtdy. Ýagny Aeroflot, ýagny Aeroflot kompaniýasy aýtdy, seni birnäçe gezek duýdurdyk, sen bize boýun egmediň, gitmedigiň sebäpli seni pogrannslujba, ýagny spesnaz slujba aýdyp, seni zastawit edip ugradarys. Diýip, ugrajjaklaryny aýtdylar. Şonuň üçin sizden uly haýyşt, biziň meselämizi doly we dogry dürs çözmegiňizi size gysga wagtyň içinde garaşýas. Siz Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti. Russiýada zakon bar, Russiýada zakon işleýär. Türkmenistana seredeňde, Türkmenistana garanyňda, şu wagt Türkmenistanyň organ işgärleri, Türkmenistanyň Prezidenti meniň we meniň maşgalama garaşyp otyrlar. Türkmenistan maşgalamyza yzygiderli basyş edilip otyr. Eger mümkinçilik bolsa, Rossiýa Russiýa Federasiýasynda maşgalamy deport etmezlerik ýalak şo tak registrasiýa etmege mümkinçilik döredip beriň. Ýagny şu wagt Karaçar-Çerkesk polisiýalaram maşgalamy yzygiderli basyşlar edýäler, ýagny atpiçatka el yzyny almak isleýäler, pasport kopiýasy getir diýip jaň edip sorapdyrlar.